Jawinjo mara, ero kamano kuom dago duogo rango video wa ma kawuono. Kapok i subscribe wa ywe gini mondo koro owuog maler. Jawinjo mara, kapok i subscribe akwayi ni mondo i subscribe kendo iwenwa pachi e comment piny kanyo. Kawuono atiyo gi gima iluongo ni selfie stick ema kawuono amako ka record godo video ni. To gimomiyo aloso video ni, adwaro duoko penjo moko nikech nitiere penjo masebedo kayudo ka ji penjore ni YouTube ni to tiyo nang'o. Especially nitiere jok moko ma be dwaro chako YouTube kata gidwaro loso YouTube channel kata gidwaro loso videos mag YouTube. Koro gidwaro ni gidwaro ng'eyo mang'eny kaka YouTube tiyo. Koro mano e gima inspire video ma ma kawuono. We agol gini go koko kabisa. Ya asegole. Koro nitiere YouTube chalo chiro, chiro miuse. Ineno kaka kisedhi chiro, nitie joma uso lewni, nitie joma uso omena, nitiere joma uso rech, nitiere joma uso, ji uso gik mopogore opogore e chiro. Mm. Koro YouTube ochalo chiro, en market place. En chiro ma ng'ato ka ng'ato lose gima dwaro loso to kelo. Gik moko yiene ji loso en gik mag eh, negruok kata gik mag eh, riwruok riwruok kaka mar dhako gi dichwo ma ng'ato nyalo watch mago ok oyie gi gik mag ang'o kendo cha gi gik ma nyalo bedo ni promote violence nyalo miyo ji koro bedo violent. Nitiere moko matek kata mana translate gi kisungu. Koro mago e kind of videos ma kiketo to YouTube biro block. Lakini videos moko modong' gi inyalo timo pranks inyalo timo comedy inyalo timo talk show inyalo loso videos moro amora inyalo timo travel inyalo gimoro amora midwaro bora ni en video moriginal mano e gima youtube dwaro to kilo yaw youtube channel tikaw video ng'ato iketo kaka sani awachi ni ikaw video na tikete e youtube channel ni youtube biro notify youtube biro nyisa ni nitiere ng'at ma kama kokawo video ni to percentage adi mar video ni motiyogo koro kokawo video na full to gino dhi biro 100% to kikawo nus to en 50 kamano kamano koro an ema koro imiya thuolo mar nyisi mondo igol kokamano to agoyi gi gimoro miluongo ni copyright strike copyright strike gi kiyudogi kuom ji ang'wen

To nitiere gimoro be ni fair use. Fair use en ka gima inyalo kawo video na to i react e video na no. Maybe nitiere naloso video moro to niwinjo ka video no omori kata ok omori koro idwaro wacho pachi gi video no. Koro inyalo kawo mana a small part of the video timiyo jopiny pachi. Koro mano e kaka YouTube tiyo. Koro YouTube channel ni joma ng'eny mong'eye nachake higa mokalo dwe mar aboro. dwe mar aboro dwe mar ochiko adhi confirm lakini channel koro chiegni chopo higa achiel kendo consistency manyiso ni naketoga frequent upload juma ok rum kapok apost video manachope monetization monetization kisechope to nyiso niya nitiere advertisement machako nyisore e YouTube videos gi. Kaka sani ki watch videos ga to ibiro neno ka nitiere advertisement. Advertisement gi, mae e kaka wan joma loso videos mar YouTube wayudo msachwa. Advertisement go e msachwa. Koro ing'eyo ni, kok iwatch advertisement go to wan be mshahara ma wayudo onge. To nikech en chiro ma ji ng'enye, Okawo ndalo mopogore opogore ne ji mondo ochak yudo mshahara. Nitiere jok ma oseng'ere, awach ni jok ma famous, obiro yawo YouTube kawuono to video achiel orome chopo yudo osara. To nitiere jok ma pod kong'ere ma onge kaka an kane pok achako YouTube onge ng'ama nokiaya. In fact chako loso YouTube video ni emomiyo adonje kata gik moko kaka Instagram, TikTok, Facebook to ne antiere lakini ok ne an active ahinya, sani koro bet atemo matin. An ok an ga ja social media ahinya. Koro nitiere kaka be inyalo promote yourself e social media nikech kiseyudo following maber e Facebook tinyalo ywayo followers gi ma Facebook go tiduogo gi e YouTube to nitiere kaka inyalo ywayo gi be Instagram tiduogo gi koni nyaka e TikTok. Emomiyo it's very important ki in gi ng'at ma be dwaro bedo gi YouTube channel tibed be active e social media nikech YouTube be koro nie category mar social media. Koro kapok ichopo kiwango mar yudo osara, nyaka ibed gi 4000 hours of watch time within one year. 4000 hours watch time en 240000 minutes jodalawa one day ndalo achiel nigi 24 hours youtube dwaro 4000 hours koro inyalo kwano ni mano en how many days ka ng'ato achiel kende ma watch video nino for 24 hours every day 4000 hours kata 240000 minutes ni yude lweny omero s- otamo jo- jo- ji mang'eny miyo kata jomoko kochako youtube to chunygi tho alafu nyaka ibed gi a minimum of 1000 subscribers koro nyaka ibed gi 1000 subscribers 240000 minutes tiket original content kanyo youtube koro terie gimoro miluongo ni monetization. Monetization ni kisechope to nyiso ni koro advertisement nyalo run e YouTube channel ni kanyo. To advertisement ko run to mano e kaka koro ibiro ga yudo pesa kaluwore gi kaka ji owatch video no, videos go gi audience mari be ni yudre kanyo. Ka audience gi te gin jo Kenya tiyudo pesa mathin. nikech Kenya nitiere gimoro miluongo ni CPM. CPM wacho kama, CPM wacho ni per one cost per mile, mano e CPM, cost per mile. Onyiso niya, for 1000 views, ka audience ni ni Kenya, tiyudo siling pra ochiko gaboro, 98 cents. To ka audience ni for example ni Amerka, tiyudo en ga 10 dollars, 1000 shillings aparo. nikech one dollar en hundred ten dollars en a thousand bob koro ka audience ni aloka to per thousand views iyudo ten dollars to ka audience ni a kenya per thousand views iyudo iyudo one dollar Mine, mostly en ga 98 o- o- oringo ya 98 cents 97 cents seche moko ka in lucky to en one dollar. Mano e kaka Youtube tiyo. Koro views gi gichokoni gichokoni pesagi matindo tindo tindo tindo gi nyaka koro dwe rum. Kochopo tarik prariyo gachiel tichuli kaluwore gi views maniyudo dweno. King'iyo Youtube channel na sani tibiro neno ka pod an gi audience matin. Views pod aonge go mang'eny nikech pok abedo gi audience manyalo yudo ten thousand views, hundred thousand, fifty thousand. gik machalo kamago pok achopo kanyo koro manyiso ni pod an ayudo pesa matin ma samoro at the end of the month ok ochokre ma orom seche moko boromo koro luwre koro kisechopo e monetization ka a ma giseyieni ni koro idonjo e youtube partner program koro

sana sana views ka in go views motegno maber ma wide minyalo yudo viewers from Kenya, America, Germany, iluongo nang'o wa Dubai, United Arab Emirates, kuonde ma pinje ma oko go. Koro mago be koro nyalo boost your channel another way ma inyalo boost yourself kiseloso brand mari to be nitiere ga some audience nitiere jok ma ka watch video to gibedo inspired koro they gi- giwinjo ka chunygi gombo support content miloso no koro ginyalo ga donate ni kata e paypal ginyalo donate ni e gimoro miluongo ni pal, patron Yaani gigoloni sadaka gicho akia ni koro be sadaka is not the right word. Yaani gis gisoloni gi chuny maler ka gi support gima itimo kaluwore gi kaka i inspire gi. Ginyalo local joma jo Kenya ka to nyalo oroni kata gimoro e Mpesa, nitiere mchanga, nitiere yore mang'eny ma audience nyalo support godo your content Koro en adier ni YouTube to nigi pesa lakini nyaka ibed gi audience gi views madhi watch videos ma i post go. Donge wawinjore maber? Koro wadhi celebrate one year anniversary mar channel wa kama to ung'e ang'e kaka sani mfuku chalo. Owada piny sani tek. Koro ok wadhi loso party, ok wadhi chamo cake, To miel be ok wadhi miel nikech koro wende ma tetetetete mag jothum obedo copyrighted. Maka ibet nitiere video moro mana loso to naketo mana thum matin matin tu mar one, one minute mar jathum moro to nochwada e copyright. To ok ni jothum go ema chwadi copyright. Copyright nitie, ing'e ni jothum o register ga content gi go e gik moko kaka Ngoma Bas. Koro content ID ema imiyo joga ka. Koro ing'e ni kiketo thum to gi detect the beats go kata the the the words, the sound to gi alert joka ka to goyi copyright strike. Koro seche go miyo koro inyalo risk channel nikech suppose ni di naketo gi ang'wen to sani di koro aonge gi channel marwa ni to aseduogo kendo adwaro chako keto content after content after content un ready stay tuned